ndeipi guys zviri sei okay sandaenda kure kumhata kwajunior spraga okay fine e, junior spraga akaenda kwasparks anditi ndobva ati ndichaendawo madna test kana mwana azvarwa then he was talking about my sister indica ane ane profile yakanzi sauro panapa pa, pa tiktok then nash tv hanti munoziva kuti vakamakana fongo neni anambwa veve vakabva waposta kuti vakabva watora kaclip pati diki isina kutaurwa nezvesister yangu bva vanyora caption yekuti junior spraga asi show kuti nhumbi namaloti ndeyake here kana kuti ndeyahulengende kumhata kwenyu futi nash tv back to my story ya um, junior spraga uri nhova junior spraga what makes you think kuti ungamitise indica wakazvitarisa handizve so uri kudanana katarina here iwewo mitisana ika ikoko musi wakatiita interview yoyo hanti wangu akatopfeka heti yakatarina infact haistory heti yakatarina iheti yehanzvadzi yakatarina iwe wangu akapfeka ulani heti yakatarina katarina akamonerera tauro akapfeka futi chi heti iyoyo itaka zveizvozvo why are you is, uh, bringing up my sister's name muzvinhu zvekushaya muzvinhu zvemahure echinherera imhosva here kuti wakangorohooka hit and run nesister yangu wakutoti every opportunity you get wakutaura nezvesister yangu and ndiani akataura kuti sister yangu inini ine nhumbu yako whoever claimed kuti you are the father of my sister's child isusu hatizi mahuri echinherera akaita sana ritsa aya uri kumberi my sister was in prison for two fucking years haana nguva yekuswerendwa madna test nemunhu sister yangu itori nevana hobho chaizvo harisi dhiri rekumitiswa riya riya uri kunzwa here ende iwewe you think my sister is stupid to a point yekutanga mitiswe newewo munhu wekuti amai vako iwewo unomwana womburungu ndo wakadzidzisa umwa brongo aunodzidzira umwa ngoma kukurodkeyo kwadziso wakadzidzira umwa brongo padheni kwadzidziswa umwa brongo naamai wako vasina kukwana munomwa kota kota kudai naamai chii chakadaro woda kuti sisti yangu imitiswe iunze mwana into that dysfunctional family yemunhu aka ari confused a confused cockroach like yourself kuti mwana kana akauya kuholiday koko anodzidziswa umwa brongo iwe chimbomireyo plus iwewe bhodhi yako yese yakazara matatu evana more than four names evana vawakazvara vawakamitisa vanhu vachitizira vasingaiti vana vasingaiti kana two weeks vachifa ska unofunga kuti sister yangu can even consider kuti hanzi anomitiswa newe pasitaira ipi wakarohwa hit and run sister yangu yanga yabva kujeri yanga ne two years isati yambonowo varume vatauya kapaya tichikuona naulengende so inyaya yekuti ini nesist yangu hatisiyani handiti wabva wono sist yangu paya plus sist yangu inoti wange mwana mudiki bva watsotswa not kuti wakamutsotsa yes wakatsotswa bcause sist yangu ini yanga ine two years isati yamboona varume wanzwisisa but then inini that time guys ndo madays andakatanga kudana ulengende so you are staying ingezi so ndaenda ungezi back and forth but then my sister doesn't know how to drive ska when i wasn't around junior spraga ndopaitirwa indrive ouyo otanga kudrivisa drive kutenderedza tenderedza sister yangu achiiperekedza kwainoda but then iyewo he would ask ye kuti andokumbira kuenda kwakati oenda but then akatanga kuudza vanhu kuti sister yangu inini achiti kuti mota yesister yangu imota yake you see that's what, that's another thing that actually put my sister off and then when she came pawakamuendesa kumba kwenyuwo sister yangu yakaita kunge ichafa nechikosoro nenyaya yekuti unogara mumba mune tsvina and sister yangu chimwe chinhu chakamuputa off the reason why she didn't get in a relationship with you your relationship only lasted for two weeks and we can't say that was a relationship you just got fucked and got dumped bcause iwo hanti unoda zvinhu zvemahara saka sisti yangu yangu kutengera ukabhodhoro resouta pain problem iri papi ona sisti yangu ine nhumbu rayo nhumbu yayo wakutanga kutenda kwana sparks keke wakutota kuda unzi wakamitisa murungu here mhatewe wakutotaura kuti hanzi he I will, i will go for a dna test pastaira ipi hanti wo une vanhu hobho here wakamitisa wo unotoramba vana hobho chimbonoita ka dna nevana ivavo vaunoramba vaunonzi uya tiite madna wauda kuganhira unoita dna yesister yangu sister yangu ine zuva rayakambokutaurira kuti nhombe yaanayo inhombe yako iwe hatizi mahure echinherera kaisusa ketisana ritsa vekuti tinotoona unge kumitiswa unge dhiri wakakwana hmm? vana vangani vavazvara vachifa fungo kuti sister yangu idofo zvekutenga mitiswe newewo kuti mutidyire mwana iwe chimbomira ikeyo wakamboona zvakaita vana vesister yangu pombi dzevana so fungo kuti sister yangu yanga yozodhoneta mwana kuchitungwiza kueroko kuti mumudye iwe iwe namai vako a ah, iwe my sister is not even a socialite there was no need yekuti utaure nezvake but istaya rake yekuti uri hure keyo kuti kahure kechinherera unokechwa wanga wakechwa ona katarina netu netu watengerwa tuhembe wapiwa kaulani saka maybe waida ufa kumufadze here wakutanga kutaura nezvesister yangu why were you talking about my sister ukuisa sister yangu muleague rana katarina kumhata kwakwewe hee ndichaenda kudna test we have time for that mitisana ritsi shaa mahure echinherera ndova nenguva iyoyo susa hatina nguva iyoyo anzo doti uda unotaura kuti hanzi hee tonoita dna test kuti mudzise mwana umwa ngoma hmm? unomwa kota kota namai sister yangu yonzi yazvara mwana niwewo kuti mumudzise umwa ngoma kana kumudya hanti ndodhiri renyu ribabo zvipoko you want to embarrass my sister so i'm gonna embarrass you first wakarohwa hit and run let that get over your head usataure nezvesister yangu sister yake dai kuri kunzi munhu yaye wekuti shes a socialite kana kuti munhu anozikanwa ndiye munhu unganzwa taura nezvake manje sister yangu munhu anotoavoidawo hatode zvekutozikanwa bcause harisi dhiri kwaari and she was in prison for two years hana nguva yekuswera achienda kumadna test ari kumashure kwenguva asingaite bcause akaluza aka precious time yake akavharirwa iwewe wakuenda unoita tumainterview pasi pemuti wakutanga kutaura nezvaindika anhu vanosaiza ah, ko kutozozviona unga anokwanisa kumitisa indika ah, chigo chakadaro ye abaraka ah ah veduwe veduwe avo gaya vororoti vanhu vacho ndiaramata katarina anenge ari mudm mesister yangu anenge ari mudm mangu achinyinyinyi junior spraga the same iye katarina weyoyo obva aenda futi kuna junior spraga yaye obva wanyatsoneta kadare kana tumbwe hanzi amai dare kumhata kwangu uda kuita sister yangu amai vedare rekushaya ah, kune vanhu vari fani boys chimbomire usataure zita resister yangu munyaya dzekushaya kana wadhakwa nekota wakushaya zvekuita kwakutanga kuendawo mapodcast wakunotaura nezvesister yangu even pamakaita what ever that you did that last two weeks sister yangu ine daira yakamboposta kuda unzi wakamitisa murungu hanti iwo ndiwo aiposta sister yangu ichita sei now that you, you want attention wakuenda unotaura nezvesister yangu kukapodcast kekushaya kumatira kwako iyo mwana wesister yangu asi mwana wako anzo uda kuti mumudye namai wako zvamakaita vamwe vana kababa kezvipoko chimbonoita madna test nevanhu vobho vari muwhatsapp mako umo vane vana vaunenge uchiramba wesist yangu ndowauda uclaim ndiwo wauda uclaim eh. aiwa zvakaoma
so guys ah, vanhu vanga chinditega pavhidhiyo ramaloti ndadai so ndaona ndapinda panyaya yanapraga kana anonzani nasisi vake wo my lord you wanted my attention sis you got it first and foremost inini handikutyi zvako zvokupiwa dre nepatiktok kunzi unotuka unotuka zvinyadzi zvega zvega zvaunenge uchituka izvi zvinotongopotrea ustupidity wako ukundinzwisisa thats number one number two inini nditori nani kuti inini ndakamitisiwa kundinzwisisa ndakaona kuti life yawo maguys rega ndipeki mabags ndiende kumusha i don't go breaking people's doors iwewe nemunin'ina wako maka you saved jail time muchifamba muchiba mudzimba dzevanhu inina never handizivi do rekupolisi inini handi zvitori nani to beg than to, to kuba zvitori nani se better kundinzwisisa two asi ndingamboita sick tanzwa marumors not marumors vana winza vainorapwa masiki ulengenge anayo siki izvezvi inase ndakamboita siki saka yo its so insane of you kuti nini ndiri uyu ndiri uyu rechinherera iwe uri kupa vana vevanhu siki panze apo uri kuvapa masiki panze apo inini handisati papana munhu ngauya apo tanzi ndakapiwa siki naridzi hapana hani three uchandikompea nemunin'ina wako zvokuti munin'ina wako izvozvo the fact yekuti iwewe uri kuuya panapa uri kuexplaina ye mimba yapraga wati wati kutoshaya kuti baba vemimba ndiyani handiti the fact yekuti unotodzvanya batan rekurekodha uchitaura nonsezi idzodzo ukushaya kuti baba vemwana ndiyani wewe munin'ina wako anoruka mahairstyle kunge zvidhori zveparong ten ee eh. musade kundi compare uh, itai zvemabrongo unenge wadhakwa kana ibrongo wakutaura zita rangu iwe madoti ibrongo rinapinde here vasikana musoro hai tisadhakwe uchapa nditi usadhakwe uchapa imwai brongo muchiziva pekugumira musataure mazita edu handiti sisi ehe mm. makuona ka makutsvuka nemafuta ebleaching makuzona maanani kunge kudarika vanhu vese Hai, ngatidzikamei my sister ndi inga vanhu mukupiwa dzvene rekuti munotuka wani patiktok iroro muda ku makuda kuriitisa kuti riite pamberi nezita rangu hayi behave behave wakadai utori mai vevamwe vanhu ndotoshati mwana wako achiona nenhlamba dzaunenge uchitaura a ah. and une the audacity is the liver for me yekuti unototi hanzi sanari nisi mahure ko iwewe ukuzvona uri perfect yako ah malot come on man can do better tichangobva kumuka ndikunzwa kuti kahure kechinherera kanhitsikeke kaita rimwe vhidhiyo first of all pavhidhiyo rangu ndakati chii wakati sister yangu haizi hure rechinherera saruts impassing exactly zvekuti i was just giving a, an, an example yekuti like, rits ihure rechinherera sekuti rits akamitiswa handiti akaenda akanotanga unochemera nyika yese achitinyaudza kuti he ndakamitiswakunge kunge chinhu chinoshamisa especially munhu akumitiswa kechitu ah. hauna umitiswa kekutanga paya wakamitiswa kechitu

kuchema kwako kwakusi kwekuti you need a figure fiber mulife ayewa kuchemaakaomerwa kuti mwana ndombera ende pai vako ndotovanzwisisa pakuti chimbonotsvaga baba yomwana because vaneta vanetomitiswa kechitu wabva wamitiswa fudzi wepiri kechitu imagine pamwe deo uri kutotsorodzani zvesusu tiri matsotsi ah. pamwe deo uri mbavha kadeopamwe deo usiri kutombotsvaga kana baba wemwana vacho because chikuitoti utsvage baba wemwanaenzara
aukiye uri hure rechinhereravitisika usazorambeainasanamboona musi wejeri obviously uri hure unoendaujerichamadzirio unongochinyoporesa ungaenda kujeri kunaikei unoendaujeri kuti wabainduti aiwa kuti wakabulaya mvere azviendese kujeri muonga izia iwe naiwekwe kuti unonge kuti anzandandisanamboona musuru wejeritonge zvinoshamisira zvinotaradza kuti uri dofo uri dofo ende iwe chapanika tozoona kuti uri hure rechinherera riri papromax e, wakaenda kumainterview chinochema kuti wamitiswa ya ndobva wazokomenta papicture rakalaful nakatarina vari mubathroom madevautoitsvaga eh, komentiyowatoti vari mumba madev but to my own surprise recentlyamuri mesehure echinherera united kurwadziwa nei handiti uri hure rechinherera here like inini wanditi ndiri mbavha ndorwadziwa nei nditori mbavha exactly eh, kuchikupa like meaning yehure rechinherera tikuti pandakati sisti yangu haisi hure rechinherera sarits i was talking about nyaya dzekumitiswa mhm. handiti hakuna munhu anonzi anomitiswa kechitu mhm. munhu anomitiswa mwana wechikoro form 3 form 5 form 6 kana kuti mwana achanga pedza chikoro ari 9 ane 19 ane 18 kwete iwewe nezera rauyu muri vanhu vakuru hamumitiswe wanzwisisa amumitiswe uri hure rechinere zvese zvekuti wakazopfeka mabhegi ukaenda kumusha ah. wakazviita after wambotraya kupula tumakuitwe chihure twechinherera amai vako futi ihure rechinherera because inini and hapana pandingamboti mwana wangu amitiswa ndotomusiya achienda kumarediochemotiemotipewo madhora madhora ndamitiswa
nekashamwari kako katsoko kekeka kane fesi inenge mhata isoko
mahure echinherera makadiko ndimi mahure acho echinherera but riti ritori hure rechinherera

Eh, isu zikatanya zvekubaka eh. but iwewe ritsika ndiwe munhu ari musituation yekuti unofanira kutodzidzira kuba uchengete chii uchengete vana ava because imagine kuhura futi ah, kuhura vana ah, mm. ndomaureatauraakune mahure akangwara kuzoita mahure echinherera imi ndimi mahure echinherera mhm. mutori mbavha but muri mbavha dzeinduku saka musati anzi mbavha mbavha mbavha mbavha muri mbavha because watobira mwana zvinhu zvakawanda wabira mwana life yakanaka yes. wabira mwana life yekuharare kwamunogarisa mwana kumusha saka uri mbavha but uri mbavha futi yakapusa uri mbavha yechinherera yakarerwa naamai vechinherera unozochema nekumitiswa shaa nai ah, iwe saka zvese zvawakutaura zvina basa because inini ndakakutaura in passing mm. kuti uri uri hure rechinhere just in as an example chete okay usabatikani personal life yako takutongozviramba apa takuku takukupo example usataure zvekuti kumwa brongo because iwe dewanga une mari yekumwa brongo waisambonochembera mapamba pakuti brongo rinoita 6 dollars one body isusu tinofamba tiri about kuma ma 10 wanzwisisa munhu wese akakona kumwa mabhurongo kana 4 ska iwewe dai waikwanisa kutenga bhurongo iwewe ka waikwanisa kumwa bhurongo iwewe waikwanisa kutenga pamba because mm. seven dollars six dollars inotenga one bottle rebhurongo inokwanisa kutenga hameno hameno kuti mapeke emapamba mangani saka chimbomira taurai kwamaswera dai ungori mbavha ritsika

at the end of the day rits uri hure rechinherera wabva wabatana nakasahwira kako kake inini shamwari yangu ikauya ishema kuti yamitiswa ka ndotomuti sahwira ngati kiye mm. wanzisisandiri pasaidi utori pasaidi uchitotara nyaya dzekushaya chii chakadaro ah, parwarwarwarwarwarwarwa apa mg mcu mahure echinherera united Oyo.
Yeah, another thing rits ukuti hanzi isusu tiri kudaro because hanzi hatizive baba yomwana akuzoti azive baba yomwana ndiani nyaya iri pakutiari kuklema kuti ndibaba yomwana haasiriye baba yomwana varipo vari kuzviita vada madna test ava havasina nguva iyoyo get that don't get ende chero ivo vacho baba yomwana vacho vakaramba arisidhiri move on with life, move on with life. Stokia. Stokia.
waiziva hatisi iwe vakatoda kukumbira kuti bhurizai zimbabwe twe madhora madhora tononge life yaguma nekuti anzi yamitiswa pamadhiri ezviweti ayewa life goes on sha pamwe ndewongotori mbavha isi waisamboya panapa uchitinyaudza waitiopa otenga mapamba
manje wakaomerwa utoshona mapambo umaona kupi saka i understand you ini newe tiri pamalevels akasiyana bcause iwe unoononge kumitiswa kulife yako yaguma ini ndipatotangira life yangu manje ipapo

vaiziva ngoramba uchingozikana kuti musikana iwe kuzochemwa takamitiswa kumitiswa ah, kechitu kechingani isu zvi zvingani zvotaura about us kusa zvi zvingani hobho but iwe totaura nechichinga tongotaura chinhu wani ichocho kumitisiwa that's all when it comes to rits that's all hapana zvimwe nemahestai wako unenge uchirukwa yaye vasikane basa echikuru echikuru kutonge ah!

maloti asi nhasi brongo rasiri kutengesewa ka hmm? because response yako uh, you're not high enough to reply me it's shallow and dim maashawo echidofodofo zviri so chidofodofo for you kuti unowawata nezvekumitisiwa pangu kwangu apa munhu wauri paside naye munin'ina wako anorukwa macolors colors kunge makatune patakalanisesami akamitisiwa hamusi toziva kuti mopomera ani kumitisiwa kwaakaita ikokoko kuita kunge mimba ichasvotoka ubhizi uchinditi kwai zvenyu izvozvi takamitisiwa chichichichi inini waye akamitisiwa pabasa chichi inini mwana wangu itori promotion kana wanga uchiti ndakamitisiwa pabasa mwana wangu itori promotion maloti ukundinzwisisa and you didn't comment panyaya yekuti unosiki kuzadza vana siki ikaka kahulengende andikari kufamba shaya dziri panze kunge mbuka ikumbari hwinzi akatoita a ukatoita ukatosiya maloti iwe newe hulengeni uita kuika bhoki bhoki ukanzi jampa unojampa ukutooneka kuti iwewe ndiyo mukadzi parelationship yako namaloti siya zvokuitiswa namaloti unorwara ha busy line uko kulaina maqu easik uchitadza kusiyana namaloti hameno zvako maloti atori nani kuti akarwara akaita kunge akupera muviri anongo mapirizi ekuwedzera garo zvimafuta zvake izvozvo ndo zvinomuita kuti skin yake ingoita kunge yakakangavira ndosaka ah, iye kurwara kwake hakuoneki manje kwako kune mbabvu zvinobva dzakuoneka kudaro e malot inini chero kandituka zveku the only thing yaungandituka nayo ndekuti kumitisiwa kumitisiwa and its so shallow cause izvezvi zvikanzi vanhu vese vamitisiwa ngavamira apa akambomitisiwa saida ka one oka two urimo mukategori iroro cause ne utori nemwana and asina baba nekako kakanin'ina kako ikako kapenzi makana zvikoro here imini ah malot inini you need to drink mabrongo kana five to reply me with valid points not zvekutuka zvechi zvekupenga penga zvekutuka izvi so shallow my sister go to the clinic or go kurehab at least musangosapote zvemadrugs nemiwo patiktok panapa muchipa munhu nyembe izvo munhu akutopenga nemadrugs mumusoro sisi malo enda kuclinic usazadze vana yevanhu sick yapedza newo zvokumitisiwa ona umitisiwa iwe he auna umitisiwa kasisi kako ikako kunge mipaita shotoka dera shotoka